Tuzing ti tam tuk le kan inn hleihak ri tiang a hon pha. Kan inn khika dotthing ti a hon luang lam lei in a khat tuk. Kai kengdeng, kai nal. Lam lei ti hon luang le thil luang ah. Wow! Ai, tam tuk i kan ka rek can si lai. Khika ka ti lu bak si ko hon luang. Ai, hi hi hi. Kan kutka. Wow. Pa Pawi, titi tlak. A luang mi a tam tual tual khi ga lei khi. Hi hi thlanglei si le thlanglei inn hi zeitin hlan um aw. Ka kerek can in ti a luang le. Wow! A tukdan hi an tla kho lai. Wow! Ei! Ka ka kerek cung he lon hi o. Ka kerek cung he lon hi o. A tam tuk cang hika lei phei cu ka khuk can a tling lai. Ka khuk can a tling lai a thang deuh tu. Khuk can in ai. Ṭa, biakinn chung khi ti lut le lut lo va zoh te. Ai. Tia khat, tia khat kan in. Wow. Kakarek tanin katan hi kakarek tanin. Lung lung. ti nih an fim hna ding sin annih chung hi Wow. Ti em em ra su hi ka muri lo. Van na se em em. khi kan meihol chiahmi kom cer vek ka pi pi nan fenh lai aw a si lai ai a tam tuk hi ka kerek in pei ka tan hi

Ka hi ai nan inn chungah ti nih an lukhum na la hi. Wow! Ti nung in ah miang atam tu kan zau ngam ti lai lang miang cu. Aw, cu ruang ah si. Cun CBA le in tam tuk a hong tam ma hi. An zung lai in. Lunglung ca tla kho lai. Lunglung le Pumbawi le an can tla kho lai ka hin. Wow! Kan meihol chiahmi zonzong le kan cycle kom huh vek. Khi ka khin ka pa le nih zei hlei an tuah aw. Wow! Ka hi ah kan biakinn khom kha a chungah ti lut rua. Zan khuadei in a sur le siding cu si ve ko. A tuk tuk. Ai ai ha ha ha. Hi thlanglei cu an inn kha a phim deng. An inn kawm tang phan. kan biakinn kham khi aye kan biakinn kham a chung ta lut deng lut deng mang a lut chiah le gai thingtum khi ti nih a phim bek bek in hnungah khin

Kan lawi cang lai. Ee, CDA lei na hongmi si ko hih. Hi ka khong.

Ka lemeu ti lu a tam voikhat ka hmuhnak salai a hlan ahcun a chim cu an rak chim ṭheo nain ka hmuh voikhatnak si ko hi cu tluk ti lu tam hi. Wow.

CBA lei na hongmi si ko khah. Cuca okay ke lak pi ven ta. Ni tluk ti lutam hi ka hmu voi khatnak te lai. CBA zung cu a chuak curr curr ko. Khoi miang miang hi zei he ang kan zoh dih lai.

zahanzan in ruah a sur cang ruangah si lai. Ruah ti a tam tuk zahanzan cu a tuk tuk pinah CBA zung lei hi ṭha in an rak tuah lo ruang kha mah si. Thank you. Uthar kan pe zokzok ka pa hi. Uthar khi ka zei lo rit pi ke va choi khi khi khi simen na zei lo mi pi buri ai tuam mi pi khi khi. Khi. Okay, okay, okay, okay.

Hika hmang tak hi. Bazar hi zeitin rak in kai dai. Kanu le phumbawi lian.

Namma lei caw sa kan caw lai nan ti caw. Tia khate, tia khate.

Thlanglei hi kan kal dih lai. Zeitin an boruak. Thuk a phang, thuk. Kan meihol vialte ti ni ah a, a zei lo dih ne. Reh nan ti lai. Lang ah ka chia la mu pang khu la exo ti ti tang lama tu tu. Oh. Uthar kha cycle hi ngai venve se la thalai a. Kan meihol khi ti nih a ciah le khi. A rawk bak lai kan meihol ee. A tam tolhtolh ko ee ti cu. Kha tuzing hi September thla si September thla hi tluk ruah sur hi ka thei rih lo. Kalaymilk ka um chungah hin atu hi a tam ber ni salai. Ti ka chan khi cang la ka cu tom te chau chuak cang.